Mäerzeg, eng Gemeng am Häerze vu Lëtzebuerg. an d'Heemecht vun iwwer 2.100 Awunner. Mäerzeg ass déi westlechst Gemeng vum Kanton Dikrech. Nërdlech vun hei fänken d'Ausleefer vum Éislek un, südlech läit de Butzebierg. Wien duerch den Dall vun der Waark spadséiert, ka gesinn, wéi dës Baach d'Uertschaft deelt. D'Waark verleeft hei op der geologescher Grenz tëscht dem Guttland an dem Éislek. Mee et ass net just d'Wanderen an der Natur. firwat sech de Wee bis op Mäerzeg lount. Et ass och d'Geschicht vun den imposante Steekaulen, déi nach haut net nëmmen d'Gemeng, mee d'ganzt Land a souguer Bauwierker am Ausland prägen. Et ass déi spannend Geschicht vun enger lukrativer Industrie, déi bis an d'sechzeger Jore bestanen huet. Schonn déi al Réimer wousste vun der Qualitéit vum Mäerzeger Steen an hunn domadder gebaut. Dat weise Fëllementer a Gemaier aus der Réimerzäit, déi ënnert dem aktuelle Mäerzeger Kierfent fonnt goufen. Déi richteg Steebréch vu fréier louchen awer um Rand vum Butzebierg. Am bekannteste war de Roudelzeche Sandsteen. Deen hat net ëmmer déi néideg Festegkeet fir all Bauaarbechte. Ass awer am meeschte verschafft ginn. Méi resistent war de Steen aus de groen a gréngelzege Loen. Déi wäertvoll Schicht, déi sech fir den Ofbau gëeegent huet, war am Duerchschnëtt zwee bis maximal dräi Meter déck.
Mir sinn haut zesummen hei erof an d'Kaul komm. A seit e puer Wochen oder Méint huet Mäerzeg erëm eng Kaul, déi ee ka kucke goen. Wee wëllt eppes wëssen? Wéi al sinn d'Steng?
Wéi al sinn déi Steng? Wat mengt der dann? Wat kinnt dat sinn? Soe mol een eng Joreszuel. Wéi vill? Honnert Joer? Dausend Joer? Fënnef dausend Joer? Eng Millioun? Ja, Dräi, véier Dausend sou. Dräi, véier Dausend, jo. Do sinn och schonn d'Mënschen hei duerch d'Bëscher gelaf. Also do waren d'Steng schonn alleguerten do. Mir ginn nach vill méi wäit zréck, mengt Der dann? Ja? Honnert Milliounen.
Honnert Milliounen, do komme mer der Saach scho e bësse méi no. Awer et geet nach net duer. Ja.
200 Millionen. 200 Millioun, da si mer scho ganz no drun. Wann der Lummel hei kuckt, hun heimol se eng Tafel vun onser ganzer Erdgeschicht. Et hëll den hun, dass ons ons Äerd 5 Milliarden Joren al ass. 5 Milliarden Joren. Awer die Zäit wou hei die hei Steng entstanen sinn, dat war virun 220 Millioune Joren. Wat ass speziell un deene Steng? Den Mäerz hir Steen, wat ass do speziell drun? Et war e Steen, also do wou mir elo hei stinn, dee richteg gudde Mäerzer Steen, dee fänkt eréischt hei ënnert ons un. Dat war e ganz ganz renge Sandsteen an do war ganz vill kleng Sandsteng, also Sandgrimmelen an dat war e ganz reegelméissege Steen. An éischtens emol déi Faarf, déi och esou schéin ass, dat ass och e Mierkmal vun de Mäerzger Steen, typesch rout Faarf. An dann ganz oft huet en och déi Marmoréierungen, ne, wéi Marmorkuch, deen, deen huet hell Beräicher, rout Beräicher. An dat ass beim Marmorkuch jo de Fall an dat ass bei dem Mäerzger Steen och de Fall, ne. Dat heescht, du hues oft an deem nämmlechte Steen hues de déi verschidde Faarwen dran. Kuckt iech elo eng Kéier d'Kierch un, do gesitt der un de Stäng oder op ville Plazen och d'Fënstersteng ëm d'Haiser, wou der dat och kënnt erkennen. An d'Steemetz haten de Steen am Fong immens gären, well en esou reng war an esou reegelméisseg. Dat heescht, en huet sech ganz liicht beschaffe gelooss.
De Mäerzeger Sandsteen huet sech séier erëmgeschwat an ëmmer méi Entrepreneuren an d'Steekaule gelackelt. Sou ass et um Enn vum 19. Joerhonnert zum groussen Opschwong komm. Ëmmer méi Steebréch si professionell exploitéiert ginn. An och d'Entwécklung vun der Gemeng huet dovunner profitéiert. An dëse Joren hu bis zu 100 Leit op de Kaule geschafft.
Aus der Fosse Nally, sou ginn ech hei genannt, zu Mäerzeg. Aus der no der Schoul hier op d'Kaul schaffe gaang bei de Gilles Sospir. Ass am Joer Mörres de Summer duerch, wa vill Aarbecht war. Um 7 Auer oder hallwer 7 ugefaang an ass geschafft gi bis Mëtteg. Deemno wéi et war, datt iergendwéi Steng hu misste gemaach ginn, déi hu misste fäerdeg sou fir deen Dag, dann hu mer och schonn erëm um hallwer eng ugefaange mat schaffen an dann ass nit op d'Auer gekuckt ginn owes, wann nit fäerdeg war, an ass geschafft gi bis dee Stäf fäerdeg war, sou datt e mindestens. 10, 11 Stonnen all 12 Stonne geschafft huet.
D'Steng ofbauen war eng ustrengend Aarbecht, déi immens vill Kraaft a Wësse verlaangt huet. Ëm 1900 huet een Aarbechter eng Mark den Dag verdéngt, e geléierte Steenheeër krut zwee Frang. Fir d'Steng fir eng Fënster a Form ze bréngen, huet en Aarbechter ëmmerhi véier bis fënnef Deeg gebraucht. Den Aly Schreiner huet an der Carrière Gilson geschafft a weess nach ëmmer, wéi et geet.
Déi meescht maache sech eng Linn iwwer dee ganze Steen an da fänkt all Eescht un ze schaffen, fir dann awer ee Sträech ewéi deen aneren do dran ze kréien. Dat ass scho méi schwéier an och ëmmer déi selwecht, well der braucht der jo nit vill. Wann der dat Scharréiereisen hott, et gëtt och verschidde Breeten, da hott der der, déi se vläicht sechs, siwen Zentimeter, déi aner sen der aacht, zéng. Et hänkt dervun af, wéi breet datt dat Scharréiereisen ass. Dann musst der dann, nee. Dat ass zimlech schwiereg.
Kee Wonner, datt esou eng schwéier Aarbecht an de Kaulen vill Kraaft vun de Mäerzeger Steenheeër verlaangt huet. Fir de ville Stëbs erofzespullen, gouf et fir si näischt Besseres ewéi Branntewäin a Béier. Dofir missten natierlech Brennereien a Wiertschaften hier. Zu Mäerzeg eleng sinn an dëser Zäit ganzer 10 Wiertschaften opgemaach ginn. Et gëtt gemunkelt, datt et hei oft héich hier goung. E puer vun hinnen treffe sech nach haut mat gudde Frënn um Stammdësch, fir sech un déi al Zäiten ze erënneren.
Wat wëll dann däi Papp? Kent Sënn, he?
Neen, mäi Papp hat ni een Hutt, ee wäissen Hutt, an hat och seelen eng Krawatt un op der Kap. Wéi laang hutt Dir dann nach do geschafft u deenen?
Mir hunn do geschafft bis 67, 69, géif ech soen. Ech war jo du schonn net méi do. Ech hat jo du schonn Jo jo, mee du hues jiddermi hannert de Bléck gesinn, der Papp, ne? Jo,
jo, dat war dat. Du hues en Steng schonn importéiert ginn aus dem aus dem Frankräich, ne? Dun huet dat do sech net méi rentéiert, well einfach den de Grond ze grouss war fir ofzedecken. 12 Meter Buedem eriwwen, iwwerall Gestengs, iers du un d'Felse komm bass. Dat war einfach ze vill héich an et war ze deier.
Do gesäit jo wéi héich dat dat war he. Daat gesäis de déi héich Wand déi do huet missten ewech geholl gi fir erënnen op de Fels ze kommen. Dat dat war an alles mat der Hand déi Zäit. Mat der Piousch a mam Polfer ass geschoss ginn. An dann de Bello. Do ass de Bello. An hei hu mer deen, da han ech emol hei gesicht dobäi.

Gelécht. Jo. Dann hues de fir d'éischt ersinn, dann hues déi eng Säit scheit gelécht an du hues déi aner Säit da gekuckt, fir dass de solls genau dee selwechten Niveau kréien, hues de dann och dësen Niveau geholl. An dann has de de Banquier, dann has de, hues de hei erëm verbonn, dann has de dann ronderëm e Krees, has de dann deen, dee genau.

A wéivill där Gebaier sinn och hei am Land gebaut ginn? Vill, ja.
Also et ass och schéin ze gesinn, also wéinstens fir äis hei. Fir äis, fir äis, fir äis zwee, jo, haaptsächlech wann s de gesäis, dat do ass erëm ee Gebaus, Meer vu Steen. Do soen, also wat dat do zum Beispill zu Dikrech. Riicht, riicht. Riicht. Zu Dikrech sinn nämlech vill Saachen, also wat d'Mäerzger steet, Ettelbréck och, also eng ganz Rei schéi Gebaier. Colmer.
Colmer och. Hei ass e Schlass.
Wolz. Schlass.
Colmer, d'Schlass, ja. Do huet de Blum säin Artikel och hannen erugelooss. D'Wolzer Gemeng.
D'Wolzer Gemengenhaus. Holz, hei, Holz huet och ganz vill, also ganz vill, jo, also muss jo vill dorëmmer gemaach gi se wann ee weess, datt esou vill Leit zu Mäerzeg geschafft hunn an deem Beruff.
De Mäerzeger Stee ass villsäiteg benotzt ginn. Fënsterrummen, Trapen, Grafsteng, mee och ganz Gebaier sinn aus dem markante Stee gebaut ginn. Dozou gehéieren ënner anerem d'Kierche vu Mäerzeg, Ettelbréck, An Dikrech, d'Geriichtsgebai zu Dikrech, d'Uelzecht Bréck zu Ettelbréck an den Hotel Victor Hugo zu Veianen. Och wann de Mäerzeger Stee manner Drock ausgehalen huet wéi deen aus Gilsdref an en dofir zum Beispill net fir gréisser Brécke benotzt ginn ass, war en duerch seng schéi rout Faarf immens beléift. Architekte vun iwwerall hunn e gär fir Monumenter, Kierchen a Buerge benotzt. E prägt vill Bauwierker am Land an iwwer d'Grenzen eraus.
Mir hu wierklech nach geschafft wéi virun dausende vu Joren. Also wéi d'Äis, wéi d'Eisen erfonnt ginn ass, wéi se konnten d'Eise verschaffen. Awer mir haten genau déi selwecht Geschier, déi d'Réimer och haten.
wéi mir fréier geschafft hunn, also dat ass wéi virun 2.000 Joer oder 3.000 Joer d'Ägypter esou geschafft, wéi mir geschafft hunn. Jo, Dir kënnt laachen, awer dat ass esou. De System war dee selwechten. Genau dee selwechten, genau dat selwecht. Also wann ech esou ab und zu kucken ech do fir Arte hei, mä do kann, do kënnt een eigentlech gesinn, also wéi fréier geschafft ginn ass op de Kaulen. A wann een dann haut op. Eng modern, ech weess elo just nëmme méi déi eenzer, déi esou funktionéiert. Also déi hu nach vläicht zwéin, dräi Steen här, mee méi ass nit méi do. Awer se kritt alles do gemaach, alles, alles, hein, mee alles duerch Maschinne, nit méi ganz vill mat der Hand gemeet.
Dës Industrie huet och vill Spezialisten aus dem Ausland ugezunn, wéi d'Entrepreneure Gilson aus Habich, deenen hir Nokommen nach haut zu Mäerzeg wunnen. De Fränz Gilson hat och d'Steekaul an der Latterbaach opgemaach. Dës Kaul war eng vun deene leschten a Betrib. 70 bis 80 Leit hunn hei matenee schwéier gehuewen, geschleeft a gesprengt. Wat weess de John Gilson, dem Frantz säin Nokommen, iwwer dës Zäit ze erzielen? Jo, ech sinn Gilles Sancho. Ech sinn 1939 gebuer. Mäi Papp hat eng Carrière, déi huet e vu sengem Grousspapp geierft, huet en awer nach misst mat Bridder deelen, déi och hei am Mäerzeg nach waren. Ech sinn dunn an d'Primaire Schoul gaang an duerno, well dat em ze deier ginn ass, huet en mech dunn an d'Handwierkerschoul Schéck. Jo, de Betrib huet mäi Grousspapp ugefaang, 1875 huet mäi Papp dann, vu 36 un huet hien dann de Betrib gefouert an ech sen dann 64 da virugefuer praktesch. Awer dunn huet mäi Papp huet dunn och nach e bëssen op de Carrière geschafft, awer net net méi vill. Dat Handwierk hunn ech guer nit gär gemaach, awer fréier war dat esou. De Papp war frou, wéi en dann e Bänkere Jong an der Famill hat, an deen huet da miissten d'Steenerei viruféieren. Dat war eben esou. Jo, 't ass jo och gutt ausgaangen. 't geet mer jo gutt. Jo, leider hunn d'Steekaule missen zougemaach ginn, well de Steen net fest genuch war fir an de Bau. En hat déi néideg Densitéit net fir Temperaturen hei baussen auszehalen. Dat waren zwar eng Partie Steng, déi et gepackt hunn, awer et sënn der och vill, déi verwittert sënn. An duerfir huet de Steen herno e bëssen e schlechten Numm kritt an et huet keenes méi geholl. An du huet d'Carrière missen zoumaachen.
D'Industrie ronderëm de Mäerzeger Steen huet massiv ofgeholl. Déi lescht Mäerzeger Steekaule vun de Gebridder Gilson a vum Emile Blum hunn an de sechzeger Jore vum vergaangene Joerhonnert zougemaach. Op deene meeschte Plazen, wou zu den deemolegen Héichzäiten d'Steng erausgeholl gi sinn, ass net méi vill ze gesinn. Si si bei der Erschléissung vun neie Steekaulen zougeschott ginn. Mam Fräileeë vun der Steekaul an der Säitert ass et awer erëm méiglech, eng Idee vu fréier ze kréien. A knapps waren d'Aarbechten an der Säitert fäerdeg, ass och schonn an der Rue Zaner Knupp déi zweet Steekaul fräigeluecht ginn. Och wann dës net ganz esou grouss ass wéi déi an der Säitert, Ass et eng weider Ergänzung fir de kulturhistoreschen Themewee. Een Themewee, deen d'Geschicht vum Mäerzeger Stee souwuel dokumentéiert, wéi och lieweg an Erënnerung rifft. Kommt op Mäerzeg an erlieft op eng ganz nei Aart a Weis d'Geschicht, d'Geologie an d'Bedeitung vum Mäerzeger Steen.